Lejla tajba sinjuri u nilqawkom għal Dimolta Barbecue League. Iktar mu qed jaddu episodji, iktar qed noqorbu biex naraw liema ħajkun it-tim il ħajkun qed jirbaħ il-medalja. Ah, ma rbaħ ċejn, ġi rbaħ xi ħaġa. Ejja, jiena rbaħt program ta' television. Eh. Kull darba li labt kontrik fuq ħadd għalik tejjem. Minħabba dik ta' diski. Kalem ħadet tejjem il-baktom jit. Minħabba dik ta' diski dem nitlef jien, għax missa sir tajjeb qed nitrenja li ġifieri. Qed għod titrenja biex tirbaħ li tipprova? Eh, xi nisma' diski. Ejja nipprovaw, ej, ejja. Minn tiktar viċin il-buttun. Ej, waqgħet ma qas ħaqqat bidejk. Gus fejn txus. Imma tin ċans, so. Ejja, ma tkun tkun nafa, nkun nafa. Ejja, ejja. Who wants to live forever? Ah, bil-kem, bil-kem instema. Iva, ma mux tkun tafa. Bella stronza. Għara, iqaf, iqaf, alright? Daqsek, ma nxinaf iktar miegħek eh, affarijiet. Eh, nibqa' fuq il-lik. Mela, sinjur, minn għafti tiegħor it-timijiet se jihtlu għaw, minn għaw ħajmorru direttament għal ġol mini market kbir tagħna. U minn hawn nixtieq nirringrazzja wkoll lil Angelo Aquilina Refrigerators tal-fridges. U minn hemmhekk se jġibu l-ingredjenti biex jippreparaw il-platt tal-ġurnata. U mbagħad ovvjament ħa jkollna x-chef li ħa jkun qed iduq u xi ħadd minn dawn it-tlieta illum se jmur id-dar. Tnejn jibqgħu għaddejjin. Hekk, u dan huwa l-pakkett ta' rigali li għandna għalihom. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji pprovduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' ħmistax-il elf ewro. Mejda magħmula kompletament bl-irħam b'valur ta' tliet elef u ħames mitt ewro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint b'valur ta' erba' mitt ewro. Hamper ta' ħut grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Ħajn grazzi għal George Borg Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' ħxejjeż grazzi għal Mafimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard and Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Majo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brands. Flixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet hu ta' 'l fuq minn 20 elf ewro. Kif qal Daniel qabel, illum jilagħbu tliet timijiet, jgħaddu tnejn biex b'hekk ikollna l-erba' finalisti. U nibdew bil-Master Grillers Luke u Daniel! L-iktar ħaġa li qed nimmissja huwa dak il-ħin li tqatta' mat-tfajla wara x-xogħol hekk nintefgħu relax fuq is-sufan. Ukoll, llum il-missier bilkemm qed narhom, il-kunjati ukoll, jiġifieri kollox. Il-ħabib tiegħi qed narah imma alla qas. Eżatt. Qed inqattgħu naqat iktar ħin flimkien. Eżatt. Ifhem, jiena bħalissa huwa żmien fejn nirrilassa ftit, għadu kemm għaddew l-eżamijiet u huwa żmien fejn nirrilassa ftit qabel is-sessjoni tas-sajf tista' tgħid. Ehm, jiena pjuttost persuna busy, jiġifieri mdorri dal-ġenn. Imma, ifhem, eħe, hija diffiċli u li tipprova ssib il-ħin anke niltaqgħu jien u Luke u qisna nipprovaw naraw naqra x'ħa jiġri għar-round li jmiss u x'ħa nagħmlu u ma nagħmlux. Ehm, imma qed nimmaniġġjaw. U l-aħwa għadhom fil-logħba wkoll, Sinjuri Alessandro u Mauro, i fratelli Birrone! Naħseb l-aktar li qed immissja bħalissa s-sodda għax qed ikolli ftit ħin ta' rqad bejn il-kompetizzjoni, it-tfal, ix-xogħol, mhux qed ikolli ċans nistrieħ. Li qed nimmissja l-iktar ovvjament qed nisraq il-ħin mill-familja, ħabba x-xogħol irrid nagħmel fil-għaxija, ġifieri jinvolvi ħafna aktar ħin. U għat-tielet darba fil-kċejjen tagħna għandna wkoll. Iva, iva, iva. Sinjuri għalikom il-melħ u pepe, Mark Andrew u Derek! Jien minn ħati naħseb l-iktar persuna li qed timmissjani bħalissa hija t-tfajla li bħalissa hija fiancée. Għandna l-kelba wkoll ħin kollu miskina tibki wara l-bieb. Jiġifieri ma jgħid ismu. Għid il-verità. X'għid il-verità? Għid il-verità jekk kellek xi tgħid ma' tfajla x'se tqatta' aktar ħin miegħi milli magħha. Dik vera. Dik vera. Jien l-iktar ħaġa li qed nimmissja bħalissa huwa l-air condition. Għax fis-sahra li qed tagħmel is-sajf imbagħad tkun qed issajjar fuq barbecue bħal dak, sahra tremenda. Sa, inti ġieli jekk ħsibt li kieku mhux tagħmel it-television u x-shows x'xogħol kont tagħmel? Ejjeng, jien propjament da da secondary għax jiena l-iktar li xtaqt nidħol steward fuq ajruplan. Miskin inħabbattulu. Eh, xiex. Eh, daħluk? Eh, ma. Eh, eh. Anka l-kors kollu għamilt. Astrina. U mbagħad mort l-ewwel titjira u sa ġrat dil-biċċa xogħol isni reġa' bdieli. Mela x'ġara? Dak eh, tlajna insomma il-pilot wara xi sija fl-ajru beda jisma' isu żarżira ġem eh, magna. Tinżel tita. Eh, mela x'għamel? Niżel u kuħadd inkwetat. Jew kulħadd tinkweet, għamilna xahar siegħa fl-ajruplan. Tant serna. Dik tajba, għax almenu tgħid illi. Isserraħ rasek. Sigurtà, sigurtà. U mbagħad. Airline serja. U mbagħad f'daqqa waħda tela' il-pilot u erġajna soqna u minn hemm iddeċidejt li ma għadx insaq iktar. Eh, ma ma jekk tela' l-pilot solva l-problema, kieku mhux ħa jtajjar l-ajruplan. Le, żarżira baqgħet hemm. Sabu pilot li ma jagħtix kas bil-problema u saq b'kollox. Prosit! Illendjajna u kif illendjajna ddeċidejt li dak mhux ġob għalija jien. Daqshekk. Żgur. U int? Le, jiena ma noqgħodx naħseb. Li għandi dax-xogħol, għandi dax-xogħol. Li żgur ma rridx inkun fiż-żarbun tax-chef tagħna tal-lum. Kompetaturi, nilqgħu ix-chef tal-lum! Ħa jkun qed jiġġudikakom Aaron Degabriele! Prosit! Chef, biex nibdew? F'disħana ħa noffrilek drink tajjeb. Ejja, xi ħaġa friska ħabib. Xi ħaġa friska. Mela, Aaron, Aaron ix-Xeff, Aaron ix-Xeff, illum għandi 49 sena, sirni fil-kċina minn mindu kelli ħmistax-il sena u nofs. Ta' ħmistax-il sena kont indur u naqgħod fil-kċina t'ommi. Dejjem narek kif nagħmel xi żewġ eclairs, xi black forest gateau pereżempju, dak iż-żmien kont iffissat iktar fuq il-ħelu, kont moħħni fil-ħwienet tal-pasti. Mbagħad minn hemmhekk ġietni l-ħajra biex nidħol l-ITS u bdejt il-karriera tiegħi billi għamilt il-kors l-ITS. Minn hemmhekk bqajt dejjem miexi, mbagħad rixt minn hemmhekk mort f'lukandi ewlenin, biż-żmien ftaħt anke dolċerija għal rasi, bdejt naħdem il-ħelu, u mbagħad minn hemmhekk erġajt mort ġo lukandi u qlibt iktar fuq il-kċina. F'nofs da kollu, Dħalt għamilt kors l-università, għamilt il-Master Chef diploma l-Università ta' Malta wkoll, u llum għaddej gas dawn ġol kċina. Ara, jiena minix daqshekk fit billi ngħid isma' l-affarijiet jew kif jien, kif irrid jien jew xejn, però hemm ċertu regoli li ma mmorrux il-bot minnhom li l-oġġett ikun maħdum frisk, ikun maħdum kemm jista' jkun tal-ġurnata, l-ingredjenti nġibhom tajbin, u naraw kif dejjem inwasslu l-prodott bl-aħjar mod imma bl-iktar mod frisk għand in-nies. Jien għalija jekk ikollok platt li toqgħod tippreżentah ħafna pulit imma mbagħad m'għandux palat, ma fihx gost. Jiena l-importanti li xi il-klijent tiegħi daq l-ikel jgħid wow. Jiena nħobb insajjar l-aktar l-aħmijiet, l-aħmijiet huma forsi l-forte tiegħi għalkemm jogħġobni ħafna l-ħelu. Il-ħelu nħu gost nagħmlu, għax kif għedt fil-bidu, huwa fejn bdejt il-karriera tiegħi. Allura nħoss li l-ħelu għandu jkun l-identità tiegħi anke fir-restaurant. Mela jekk tgħidli x'ħa nsejjer għalija, x'ħa niekol jien, taqgħa li żaqqi għall-għaġin. Inħobb ħafna l-frott tal-baħar, imma mbagħad xi biċċa steak tajba Għalija, sempliċi, mixwija, naqa' bsa rumel, naqa' żejt ta' żebbuġa u l-ommija, u ma rrid xejn iktar. Inkun fil-ġenna. Chef, kif int il-lejla? Bomba, qas naf x'naqbad ngħidlek. Bomba trid toqgħod attent għax b'dis ħana li hawn matul dan is-sajf aħjar Ejja, ejja, tifriska le, b'cocktail mela minn bomba, tiegħi. mela Tini bomba. ċans, chef, ħa nurik kif nagħmlu, ħa nġibulek, oqgħod hemm.

Għax kien hemm fejn misni te, eh, mhux dejjem għamil li li ma nasibx. Ċinċin, ċinċin. Ħafif, eh? Cheers. Ej, ej, ej, Ħafif. ej, ej, ej, ej, li- li- Evviva. Li tal-esperjenza, xef. Li isni ma narajx taqbel qatt dik li ma żomma għalliha. Xef, għan nistaqsuk daqsxejn mistoqsijiet. Għala xef, li ma kien l-iktar moment li ħassejtek hekk kif jgħidu l-Ingliżi proud bi kien nifsek fi- fix-xogħol tiegħek. Eh, ħanejdlek waħda mill-climax hekk li li nħossni vera kburi biha. Meta tlajna nsajru għal ħmistax-il ġurnata ġoċ-Ċina, ġo Beijing, hemm morna nagħmlu ikel Malti hemmhekk. Mort u bdiet Kif mort? Kif kienet ir-reaction? Oh, big love! Fimni ftit wara nqaleb din l-istorja tal dan, ma nafx. Hekk hux intom bdejtu kollox. Ma nafx hekk nixxi ta' daqsxejn. Ejja, mhux Wuhan mortu. Le, iċ-Ċina enormi, ġifieri. Aw, jiena kelli proud moment f'ħajti wkoll. Jiena kien hemm tifel, bartu mit-triq. Rabbejtu. Prosit. Għallimtu, ġibtu ċivili u l-lum jekk inħossni. Kemm inti tifel tajjeb. Vera, bravo, għanajt li tat impressjonani, xaqsaqsaq ma kienet taddeb, ġbartu minn xaru. Kieku għandek ix-xar, ekk konnajt, imma m'għandekx laqas. Int bis-serjetà. Xef, għanżazik mistoqsija. Mistoqsija bis-sens, xef. Hemm xi ikel Illi tevita li ssajjar u ssinti ċef ta' esperjenza. Nieħu gost nagħmel kollox, però jekk tgħidli tagħmilx, insajjar x'Chinese, ikel Chinese. Mhux il-dik. Terġa'? Le. Mort iċ-Ċina da. Għalhekk mort noħdulhom tagħna. Isma' taw ta' komodu da. Jew di jew xejn tilhom. Isma' ċef, jiena ngħidlok miegħi. Għandi waħda oħra, San. X'iridu jagħmlu dawk biex jimpressjonaw lilek? Dik importanti. Mhux ħafna duħħan żgur. Le, ma jistgħux iħarqu. Le. Teknika? teknika u jimlew li ftit zaqqi. Għax kemm jenna d-dejjen is-seba ġemadi u l-average tellajt nofs kilo kull puntata xef.

Eh, jien naf. Nara. Ejja. Patata. Patata. Ħafna drabi morru għal xi potato salad jew hekk ħanaraw kemm ħajkunu kreattivi u jużawha f'sens ta' barbecue dil-patata. Mela, importanti ħafna l-ingredjent prinċipali irid ikun il-patata, hi l-istar biex nagħmlu hekk sewwa. Kif jgħid Daniel, taf li min aqwa patata? Ma nifhimx. Dik li tkun fil-ġins. Vera? Profeta da. Illum jiena nafasa. Illum għamil int. Għamil int. Insalmukom nilqawkom lura għal din Malta Barbecue League u wasal il-ħin biex nibdew, pero qabel nixtieqkom jekk għadkom ma fastux like fuq il-Facebook page tagħna, idħlu hemmhekk għafsu like u segwu dak kollu nitfgħu għax hemm affarijiet interessanti ħafna anka li ma jibdux waqt il-programm. U anke għal min ma forsi ma jinteressax daqshekk il-barbecue, jista' xorta jidħol fuq il-website tagħna għax hemmhekk xorta hemm riċetti, hemm informazzjoni, ħajkun hemm la xi darba nkunu nistgħu nkunu daqsxejn iktar numri kbar hekk ħanibdew norganizzaw ċertu events ukoll biex tkunu tistgħu tiġu flimkien magħna u ssajru. Insomma, hemm ħafna u ħafna informazzjoni. Imma sinjuri wasal il-ħin għaliex minn hawn ftit ieħor daw, daw l-uċuħ komuni ta' warajja

U jekk se nitkellmu dwar il-patata, ejja nikxfu l-patata ma' kulħadd, speċjalment mal-Olandiżi għax jiġġennu għall-patata tagħna. Il-patata Maltija hija fost l-iktar imfittxija fid-dinja. Issa importanti li l-patata tkun taf għal xiex se tuża minn qabel. Jekk għal max mod, jekk għal forn mod ieħor, jekk għad chips hemm patata oħra. Wara li tinġabar titpoġġa f'magni apposta li jippakkjawha pulita biex nesportawha bis-salib prominenti ta' Malta u b'hekk kulħadd ikun jista' jgħid x'patata għandna aħna l-Maltin.

Kemm tistema' kera il-patata jkwitatkom. Fil-verità kulħadd iħobbha l-patata. Komplu ejja, komplu. Mela, għidulna x'ħa tagħmlu. Mela, ngħid il-verità, rajt il-patata, rajt naqa' patata mhux ħażina, morna għall-idea ta' xi fully loaded potato. U għaliex għażiltu l-guanciale minn tant? Togħma tiegħu u l-xaħam li nixtiequ nagħmlu naqra rendered fat u nżiduh anke mat-togħma ta' kull. Intkom tipo ħa tagħmlu patata alla Camden Market, dak it-tip? Eh, kieku tajjeb, kieku tajjeb. Ehm, u at the same time jien min-naħa tiegħi qed nagħmel, ehm, l-ewwel idea li ġietni f'rasi at least hija Spanish tortilla. Hmm. Li hija, ovvjament fl mill-aħħar kemm jista' jkun nagħmlu il-patata bħala main dish. Il-patata ta' tkun il-protagonist, u xek. Darren, inti. Għalli ġaħa, falissa jgħat fokis ħafna. Eċitat, u vera l-lum. Yes. ħafna. Daqsxejn eċċitat, daqsxejn inkwetat naħseb iktar milli eċċitat. Mela ħares lejn is-sikkina għax ma nixtiequx iktar accidents għax il-programm li għadda convertible ġabu subgħajh. Komplejna! Good luck boys, good luck. Ħa jkun challenge kbir li llum nitilfu wieħed minnkom it-tlieta għax sirtu għal qalbna kollha issa. U anke aħna magħhom. Il-Master Grillers x'għandna f'moħħna? Mela, malli rajna patata. Inkwetatek il-patata, staqsejthom il-lab. Inkwetatni naqra l-patata, fis-sens mhix xi ħaġa normali u. Imma. Mhux xi ħaġa normali, normalment titfaħħ hemmhekk just biex ikollok carbohydrate u tgħid, iva, kulħadd ħajħu gost bil-laħam. U mbagħad inaqqar naqra patata. Mbagħad inaqqar naqra patata. Imma l-fatt li rridu nagħmluha protagonista trid taħseb u trid taħseb. Imma naħseb huwa challenge sabiħ, mhux vera? Huwa challenge sabiħ. X'ħa tagħmlulna? Mela, aħna li qed nippruvaw. Noħorġu minnha di għalli l-patata ma nħalluhiex bħala xi ħaġa sħiħa, ma nagħtux patata, jiġifieri kemm jista' jkun ħa nippruvaw nintegrawha bħala parti jew integrali minn xi ħa jkun, jew ma tkunx tidher totalment, imma tkun xorta l-bażi tal-platt. Hekk mistoqsija, meta taraw l-ingredjent misterjuż, kif tiddeċiedu? Jew imbagħad tidħlu fil-pantry u tibdew tieħdu l-affarijiet. Mela, il-pantry issa peress li pressopoco bej episodju għal ieħor kienet konsistenti, aħna malli rajna patata, nistgħu napplikaw mela naf li hemm bus biss, naf li hemm basal, naf li hemm dak. Jiġifieri din naħa tgħinna biex isek tagħmel pjan ta' ġis sekondi. Imbagħad minn hemm malli inti tgħid mela jien ħa nagħmel patata bil-bacon. Trid tinsiha dik u tgħid ħa nagħmel xi ħaġa oħra għax dik tkun l-iktar idea sempliċi. Imbagħad minn hemm taqbad tiftaħ. Sabiħ din l-linja ta' ħsieb. Daniel! Diġà bdejt tixwi? Ejwa, ejwa. X'għandna hemm? Mela dak hija taħlita li din nlestu biex aħna ħa nagħmlu potato cubes. Alright. Iddeċidejna li nieħdu naqgħa twist, ħa noffru naqgħa qisu nibbles bil-patata. Alright. Dak huwa l-meal li ħa jkun tal-patata, jiġifieri ħa naqbdu l-patata u nimlewh bih xi ħaġa differenti. Kif qed tħossok illum? All right, ta, s'issa kollox taħt kontroll. Tajjeb. F'idejk Sander. Alessandro, mela. Malli titfaċċa l-patata tfisser awtomatikament li għandek xi għoxrin minuta li tgħalla, di mhux hekk? Hekk hu. Allura ma tinkwetahomx di, eh? Ifhem, hija parti mill-proċess, jiġifieri jekk inti mbagħad tkun taf x'ħa tagħmel fl-40 minuta ta' wara, m'għandux tkun problema. U x'inhu l-pjan tagħkom f'dawn l-40 minuta li ġejjin? Mela, il-pjan tagħna huwa issa li din nagħmilha maxx, inħallatha mad-dqiq u l-bajd biex nagħmilha qisha għaġina, u mbagħad eventwalment nagħmel homemade injokki. Ħija bħalissa qed jagħmel is-sos. Qed jagħmel il-basar, il-cream, qed jagħmel is-sos mill-bidu bil-bacon u ħa tkun ovvjament bil-ġobon ukoll. Ġifieri l-idea tagħna huwa li nippreżentaw homemade gnocchi bil-ġobon u l-bacon. Sewwa oriġinali, eh? Ġifieri l-ewwel għedt li fil-bidu tal-programm għedt li llum lesti li nieħdu kull riskju li jiġi u naħseb illi vera qed tieħduh. Għaliex imma qed tiddeċiedu tirriskjaw hekk? Għax hija xi ħaġa, ifhem, biex Biex tirbaħ naħseb il-livell huwa għoli hawnhekk jiġifieri trid tieħu r-riskju. Ħa nippruvaw ukoll l-ewwel darba nagħmlu baking ġol-barbecue. Ħa nużaw tattika partikolari li nużaw is-side burners biex noħolqu convection effect. Jiġifieri npoġġu t-taġen fin-nofs biex ma jinħaraqx mill-qiegħ nippruvaw biex is-sħana tiċċirkola ħalli ssir minn fuq. Int inġinier ħi. Inġinier sejjer. Aħlikom taħbu jien, all right? Nerġgħu niġu bix-xeff mal-patata u ifhmuha. Xeff, qed nitkellmu fuq il-patata llum. M'hemm x'tagħmel. U hemm diffikultà. Meta tgħalli l-patata? Titfagħha f'ilmi sħun jew inkella tibdieha mill-kiesak u mbagħad tagħli mal-ħin? Mela, mela, mela, tajba din. Mela, jekk inti ħa tagħżel, l-ewwel nett trid tara x'patata ħa tkun qed tuża. Jekk ittuża new potatoes, dak li nsibuhom bħala new potatoes, il-patata żgħira tista' tkun anke kbira, imma jkollha l-qoxra tkun għadha vera rqiqa, tkun għadha patata ġdida. Dik, dik, eh, dik li ħafna drabi lanqas iqaxxruha. Dik għad tmur fil-misħun. Mill-ewwel, dirett. Il-patata normali, il-patata li nsibu kuljum, titqatta' jew tara kif ħa tagħmilha u tibdiha mill-kiesaħ. Hemmhekk tibda mill-kiesaħ. Segwu li għandi oħra għalik. Peress qegħdin ġo barbecue. Ġo forn isek tidra l-ħin u hekk u tidra kollox u easy stajjar mhux easy għax mhux xejn mhu easy fil-ħajja jew fil-kċina speċjalment imma easy ġġib il-biċċa ta' barra qisha naqra crunchy u ġewwa jkun sarlek. Fuq il-barbecue kif ħa tirregolari dik? Mela, jiena kieku mmur għal żewġ affarijiet. Jew ngħalli l-patata qabel. Kif ħafna mill-timijiet qed jagħmlu. Inqattagħha roti, intiha ż-żejt taż-żebbuġa pereżempju u l-ħwawar li rrid u nħalliha. fil-qiegħ tal-barbecue ħalli ovvjament hemmhekk la hi misjura l-pata trid ittiha sħana qawwija ħalli tieħu l-kulur. Sew. Jew inkella jekk il-patata trid tagħmilha nejja, qattagħha roti, tagħmilx mazzez fuq xulxin għax ma ssirx lek. Ifrixha kemm tista', żejt taż-żebbuġa, bżar u melħ, naqra aħwa wara li tri, u tagħmilhiex fixkaffa t'isfel, itfagħha 'l fuq, ovvjament ħa tħodlok iktar ħin. U bis-sħana li tiċċirkola ħa ssir. Issa nimmaġina li patata max ħa naraw għax hija naħseb il-classic ukoll. Il-patata kollha tajba l-patata max. Ifhimni eh, le, però hawn Malta diffiċli li nsibu l-varjetà li hija tajba biex nagħmlu l-patata max. Il-patata li tikber Malta tradizzjonalment tagħmel patata max tajba biha. Jgħidu fost l-aqwa patata fid-dinja, ġifieri. Aħsilha ħasla tajba, ħalliha bil-qoxra u għalliha bil-qoxra. Bil-qoxra b'kollox. Dik l-iktar ħaġa importanti biex tagħmel patata max tajba. Waqt li għadha taħraq,

normalment nassoċjaw ma' xi ħaġa li mhux daqshekk healthy, speċjalment meta taqli hawnhekk, imma mm. x'tista' tagħmel bil-patata li jkun healthy? Patata, eh, ġifieri mm, tidħol f'kollu il-patata. Ah, f'soppu dejjem kollu. Ħanejdlek jiena naħseb li waħda mill-metodi favoriti tiegħi li nieklu l-patata issa speċi moqlija b'dik id-daqsxejn qoxra tajba u minn ġewwa flafi dik kif qed inti. Inħobb nuża l-sweet potato. Qed jużawha wkoll illum. Ħasla tajba, qattagħha f'wedges għoxnin, ifrixha ġo dish, żejt taż-żebbuġa fuq, togħob ftit spices u tfgħu fil-forn jaħraq. Għoxrin minuta kollox u l-patata tkun saret minn barra tieħu l-kulur u vera tiġi tajba. Xi ħaġa oħra fuq il-patata? Le, għalissa le. Mela ħa mmorru naraw il-patati tax-chefs dilettanti tagħna, chef għandek biċċa xogħol ibsa. Mela, ħa biċċa xogħol ibsa. M'għandekx, ara xejn, ma ngħid xejn. Chef, is-soltu dat-tim Melħ u Pepe jkunu dejjem on fleek, on top, tajjeb? Illum qishom għandhom naqra issue, x'għandna Mark? Mela l-problema hi li din bażikament kellha bżonn issir minn naħa, issir naħa mhux ħażin minn fin-nofs u mbagħad indawwarha. Il-problema biex iddawwarha naħseb kien qiegħda naqa' tikk mhux Nitkellem għamlet edna. Edna għom. Issa nejna qed naħseb li l-President għandek xuna mhux ħażin hemm. Mem kif rajtek iċċalla qabli marfa għalija għadha maħlula. Mhm, Kieku nipprova nagħlaq ftit fil-bar. Problema li għandna bżonn nsajru l-patata hemmhekk u jekk ma jexilix da għandna li. Mela l-inqas għandek plat alternattiva tgħid. Eħe. Xorta, kieku int x'tagħmel? Kieku nara x'nagħmel. Qalilna, qalilna. Imma x'tagħmel? Kieku nara x'nagħmel biex nagħmilhom it-tnejn. Excellent, Papa. Ejja. Thank you. Taqtalniex qalbna, rajna affarijiet kbar minn għandkom, ġifieri llum mhux b'inqas. Aħseb, aħseb. Aħseb. Bil-mod, bil-mod qed tiġi. Luke! Tgħidli Daniel. Fiex intom? Ħammi, il-patata max. Mela, issa bażikament li qed nagħmlu, għandna Daniel qed jagħlaq it-tisjir

Tajjeb, għandik għal kifs. Mela, għantuhom ċans dil biċċa xi ħaġa delikata. Dawk huma gnocchi, hux hekk qed ngħidu? Magħmulin from scratch. Tipo ta' mac and cheese. Ekku. Tipo ta' mac and cheese. Chef, taf idejk hawnhekk, inti trid tistaqsi u tindaga. Mela, fiex aħna, fiex aħna imma? Isir issa, m'għandna xejn x'nagħmlu. Jiġifieri intom prattikament ħa tippreżentaw dal-dish tal-għaġin, il-mac and cheese tal-gnocchi. Mac and cheese, eżatt. Fadlilna naqa' mbagħad affarijiet fil-wiċċ. Eh? Għad-dekorazzjonijiet tiegħu. Eżatt. Hmm. Sewa, u ma taħsbux li hu riskju li qed titlu bi platt wieħed. Huwa riskju. Meta eh, taraw il-gruppi l-oħrajn. Anke l-fatt li qed iservu ħan sejħulu plattaġin minn ġo barbecue huwa challenge. Huwa challenge. Is-sabiħ tiegħu dan li ħajkollu l-wiċċ qarmex nisperaw. Issa naraw. Post fil-ħin qegħdin tajjeb irnexxilna nagħmlu ehm, l-injokki f'ħin li kalkulajna, ġifieri suppost Fil-24 minuta li fadlilna jirnexxielna noħorġu r-riżultat li nixtiequ. Tajjeb, Lantuqu, Lantuqu jħantuhom ir-riżultat. U ġieli provajtu qabel? Le. Le, l-ewwel darba. Tajjeb, imma gnocchi ġieli għamiltuhom? Lanqas. Lanqas. Lilhom kollox first timer għada. Jiena interessanti wkoll chef ta' min ngħidlek li hemm biċċa inġinerija kbira fiha sewwa, għaliex huwa qabad it-taġen u qed jirraġuna li l-barbecue ħa jaħdimlu qisu convection oven. Tajjeb qed ngħid? Ekku. X'taħseb? Għax hu minn kif qisni rajt jien qed juża n-nofs biex isaħħan, mhm. imma l-ġnub biex jagħti l-kulur. Eżatt. Naħseb li dak l-iskop li tibqa. Dak l-iskop. Ġivin konvint minna dil bicċa xogħol. No ma nafx. Ma nafux. Isma nafu iktar tard. Jaħdem. Good luck, chef. Chef. Issa l-bicċa li ħanqodu ngħidu fuqhom. Ta' wara l-ħasira ngħidu. Tazzek tik. Tazzek tik. Mela ħajja nibdew chef mill-salt melħ u pepe li huma ta' qudiem net li kellhom l-inkwiet bil-focaccia jew xejdu l-focaccia dik. Le, Spanish Spanish Spanish omelet, Spanish omelet għandek. Mela, ifhimni, għall-inqas ishom qed joħorġu bi tliet ideat. Issa, diġà qed jgħid waħda minnhom taf tfalli. Fil-fatt qabditlu naqra għax kelli ċans nittawlilha. Le, anzi, Anka provajt intih dik is-suġġeriment żgħir biex isalva dak il-platt. Rajnik nisrani inti, eh, ġifieri intom. Jien għajjtu ftit wara li rajtu int qalibha, ħareġha sħiħa u rrealizza li ta nhar għoli. Appuntu dak li ġralu bilfors ħa tafha mill-qiegħ għax inti. Taf x'għamilha xef tefgħalha żewġ bajdiet oħra. Naħseb biex li toħoxna. Naħseb biex jimla l-vojt. Irid jaqgħad. Hija dik ħa tifloppja tagħmillu. Pupp, eżatt. Il-Grill Masters, x'taħseb? Grill Masters. Bdew jiġu ta' warajhom. Ftakar il-mustaċċi, x'ef, ftakar il-mustaċċi. Illi qattgħu l-patata slice fil-bidu. Eh, qed jgħidu li ħajamlulna xi dipp bil-gorgonzola issa. Serve boards, ma nafx x'inhuma. Eh, da, minn kif fimt jien, ħajuża l-patata bħala base biex ipoġġi, x'ef, bħal tkun tista' tikolha. Sewa. Sabiħ, minn kif fimt. Sabiħ, naħseb x'ef, xi ħaġa differenti. Naħseb li qed ikun kreattiv ħafna bil-mod kif qed juża l-ingredjenti. Għaliex semmew minn għaliex it-tliet oġġetti huma. Kreattiv jew jew jew riskjuż? Ambizzjuż. Għax qed iżid. Ambizzjuż. Minn darba l-oħra li morna żied. Ambizzjuż. Qed jara li għandu l-ħin probabbli. Naħseb forsi l-biċċa xogħol li mhux qed jagħmlu daqshekk il-fratelli Pirrone li jagħmlu l-gnocchi. Xi ħaġa riskjuża. Ħin qegħdin tajjeb ħafna x'kienu kważi lesti. Jiena. Dawk ngħidilhom proset jekk jirnexxielhom dak l-għaġin, ħalli nsejħulu l-għaġin, bil-ġobon iġibuh, dak il-golden brown, dik il-qoxra speċjali ta' fuq l-għaġin, hemmhekk ġol-barbecue. Naħseb dik hija l-uniku teknika li għandhom għal ġol-barbecue fil-verità dawn iż-żewġ aħwa. Kieku int x'kont tagħmel biex la għandhom il-ħin. Ħa ngħidlek. La għandhom il-ħin. La kienu daqshekk, nerġa' nuża l-kelma, ambizzjużi li jmorru jikkrejaw platt bħal Mudar bl-injokki. u għandhom xelta kbira ta' ingredjenti, kont nipprova noħloq platt. Imma mhux nagħmel l-għaġin biss, pereżempju, naqbdu ftit tiġieġ, nixwuhom, u nużawhom sodda biex inpoġġu dal-għaġin fuqu, pereżempju, u ndaħħalhom fil-forn. Kellhom whole chicken hekk riedu fuq. U jagħmluha qisu stuffing għaċ-chicken kieku. Le mbagħad inti daqsxejn. Jiena jiena niġġiegħel. Imbagħad mort ma' nukleari mbagħad. Jiena ċ-chicken. Iġġenninni, xeff, naħseb f'waħda mill-iktar favoriti. Ieqfu sew għax saralhom il-ħin. Baqgħalkom ħmistax il-minuta. Ħmistax il-minuta. Barbecue sauce.

Inzerta wieħed mit-timijiet dejjem kien qiegħed fil-challenges li konna qiegħdin magħhom li huma l-Master Grillers, allura wkoll inbena ċertu ċertu bonding bejnietnhom. L-aħħar darba meta rani qed nippanikkja bil-budu llum, ġie u tani parir, illum kellu bżonn xi affarijiet u għennieh aħna. Morna l-platt wieħed, l-ewwel ħaġa huwa tip ta' tip ta' platt li. Once li aħna tfajnieh fil-barbecue biex noħolqu dak l-effett ta' convection oven ma tantx stajna niftħuh, jiġifieri ma stajniex insajru ħafna affarijiet fil-barbecue. Jiġifieri kif tfajnieh dak huwa l-platt tagħna. Jiġifieri dak huwa waħda mir-raġunijiet għalxiex għamilna.

Konna ftit stressjati għax naħseb li t-tema ma kienx faċli. Ehm, speċjalment eh, mhix daqshekk faċli biex taqbad eh, oġġett bil-patata u tagħmel xi ħaġa bih. Dak il-ħin, ehm, u fimni peress li l-patata hija l-ewwel ħaġa li tiġi frasek hija side dish, Jien ħafna mill-esperjenza tiegħi hi li nsajjarha side dish u meta tiġi biex tagħmilha main dish tiġi naqra diffiċili biex actually tħaddimha. Speċjalment fuq barbecue fejn trid issajjar ċerta affarijiet, convection oven, hemm ħafna affarijiet, ħafna variables, ħafna affarijiet li jsiru li mhux daqshekk faċli. Fadlilkom tliet minuti! Tliet minuti, ibdew poġġu fil-platt, sinjuri, ibdew poġġu fil-platt!

Mela, jiena bażikament nirraġuna jekk ħa nidħol għal xi ħaġa ħa nidħol għaliha full. Il-fatt li qed jiċċellinġjawna u l-lumdi tal-patata tatna boost. Again, fl-episodju li għadda kellna naqa' problema għax konna demoralizzati ħa ngħidu hekk imma issa qegħdin hawn. U ħa nkomplu nissieltu biex kemm jista' jkun. Aħna bħala tim naħseb jiena kompetittivi ħafna u jiġifieri jiena għalija jew ħa tirbaħ jew inkella mur id-dar u jiġifieri ġejna hawnhekk biex nirbħu fl-aħħar mill-aħħar u. Hekk hu. Le, jiena nemmen li alright qegħdin nikkompetu, qegħdin nikkompetu kontra xulxin. Iżda m'għandix għalfejn ikolli xi ħaġa li xi ħadd għandu bżonn u nċaħħdu milli jista' javvanza d-dixx tiegħu. Wara kollox din Mhijiex ġlieda ta' x'għandi jien u m'għandekx int, hija ġlieda tal-kapaċitajiet tagħna. Tajjeb, eżatt, le, jiena nifhem, noffriha, noffru l-għajnuna u jiġifieri ma rridx nirbaħ għax ħaddieħor kellu xi ħaġa inqas minnha u fl-aħħar mill-aħħar irridu li nkunu fair u fl-aħħar mill-aħħar dak hu s-sabiħ tal-kompetizzjoni hu li tirbaħ b'mod tajjeb, tirbaħ b'mod fair.

Iefqu sajru! Mela xef, hmm. wasal il-moment fejn tittati l-verdett. Tajjeb. Sissa da. Ma xogħol. Kollox fidejk tajjeb. Imma qabel xej, xef, ħanistaqsi lil Daniel biex jgħidilna il-plaċismu, mhux hekk? Melħ u pepe il-plaċċiżmu. Ma jħajja is potato. Eehh! Kif kienet iċ-challenge? Ibsa ħafna. U hekk malajr malajr hekk ġie xkelmiet fuq id-dettalji tal-platt? Il-platt bażikament għandek Spanish tortilla, li hija mostly inspired ovvjament minn ikel Spanjol. Għandek is-sour cream fuqha u naqra chives, magħmula bil-chorizo wkoll minn ġewwa. U mbagħad għandek il-fully loaded potato more on the American side, imma xorta għandna l-element ta' chorizo, l-element ta' hemm naqgħa chicken ukoll u l-barbecue sauce homemade. U hemm naqra ġobon fuq. Mela, ħa tgħidulna daqsxejn x'jismu l-platt? Il-platt jismu patapas. Patapas. u ftit dettalji fuqu malaj malaj. Mela, bażikament għandna combination ta' dishes, sweet potato fries with blue cheese dip, għandna potato serve boards carbonara style bil-guanciale u pecorino, għandna pizza focaccia ovvjament potato base li fuqha għandna Mediterranean stir fries u rosemary sun-dried tomatoes. Ten jilejni għax qed ninsa. Il-Bangers and Mash. Għandna Bangers and Mash, traditional British pub. Sawa. Hemm ħafna, hemm ħafna. U l-importanti għandna il-potato chips. Yes. L-istilla tal-platta tuħ l-aħħar u kważi laqgħet semmejni. Ejja. X'semmejnieh il-platt, fratelli? Patata mazza. Għaliex patata mazza? Għax kelli noqgħod nimmassaġġa l-patata. Eh, allura spiċċat mazza. Eżatt. X'għamiltulna malajr malajr? Ngħidilhom naqra malajr. Għamilna l-injokki, għamilnihom aħna mill-patata ovvjament, u għamilna s-sos għal miegħu li huwa magħmul bil-ġobon, hemm tliet tipi ta' ġobon. U sert kollox fil-barbecue, x'inhu? Sejna kollox fil-barbecue. Teknika daqsxejn differenti. Teknika daqsxejn differenti fejn provajna noħolqu convection. Irnexxielkom naħseb jien, ha? Hekk naħseb, issa naraw. U b'hekk nistgħu ngħidu li x-xef daq it-tliet platti, sakemm xef tasal għall-verdett tiegħek, infakkrek li minn tlett timijiet, Ftit niżżil ommna għal tnejn. Sfortunatament. Sfortunatament hekk hu għax kollha kemm huma huma verament bravi, imma dik hija l-logħba. U minn hawn nixtieq nirringrazzja n-nies kollha, il-kumpaniji li għenuna ntellgħu din il-produzzjoni għax kieku mingħajrhom kienet tkun storja oħra. Nilqgħukom lura l-aħħar biċċa l-iktar biċċa importanti, interessanti u stressanti għall-kompetituri tagħna, dawn nistgħu ngħidu li huma t-tliet timijiet it-top tat-top, tajjeb? Tim wieħed illum ħa jieqaf hawn. Però min-naħa tiegħek, Chef, ħa nkun qed nitolbok tgħidli liema hu L-iktar platti li laqtek li r-riċetta tiegħu ħa tkun qed tiżdied ma' dan il-ktieb, Riċetti tal-Barbecue, li ħa jkun qed jinbiegħ għal prezz t'għoxrin ewro u ħames ewro minnhom ħa jmorru għar-Richmond Foundation. F'idejk, Chef! Mela. Ejja. Ir-riċetta jew ir-rebbieħ? Le, ir-rebbieħ int. Ir-rebbieħ. Rebbieħ meta meta rajna kollox, rajt kif utulizzaw il-barbecue, rajt it-togħma, rajt il-presentation, rajt kollox. Mela, jiena naħseb illi malli rajt it-tliet timijiet jaħdmu, kollha jidhru li huma dilettanti ta' vera tal-barbecue dawn dawn is-sitt irġiel li kellna però hemm kien hemm min prova jużah ftit iktar avventuruż, kien hemm min użah b'mod klassiku imma intelliġenti, u kien hemm min forsi setgħet użah daqsxejn żgħir iktar. Sew. Dejjem fuq il-barbecue. Dejjem fuq il-barbecue qegħdin nitkellmu. Li kieku kelli nħabbar l-iktar platt li lili hekk laqatni huwa l-platt ta' tielet kċina tiġi hux hekk dik tal-Master Grillers. Master Grillers, l-ewwel tim li jkompli għaddej, xef, xi raġuni għaliex faqtek l-iktar? Kien fi ħafna xogħol, ħafna ħsieb. Kienu kreattivi ħafna.

Ħa ngħidlek, trid tkun ftit antipatiku, imma fl-istess ħin trid tkun trid tagħti r-raġuni wkoll, trid tkun daqsxejn realistiku. Kif għedt diġà, it-tnejn iż-żewġ timijiet li fadal, it-tnejn jippruvaw jużaw il-mod il-barbecue bl-iktar mod kreattiv, però inħoss li tim minnhom il-barbecue użah fifty fifty, ħalli ngħidlek. Orrejt, mela ħalli ngħid min huwa t-tellief. Trid hekk. It-tellief, imma għalija huma rebbieħa wkoll. Mhux hekk. Però, Sfortunatament jiena nħoss li t-tim tal-Melħ u l-Pepe dik it-tortilla ma nafx, vera qaluli li jsajru zalzet tal-ġofija, dik l-Ispanish omelette. Ħaġa oħra li kellhom, iridu joqogħdu attent daqsxejn mill-melħ. Il-patata għalkemm l-idea kienet sabiħa, Kienet mielħa ħafna. Chef, ġifieri biex inkunu ċari, it-tim li ħa jinqala' llum huwa. B'dispjaċir ngħid li t-tim. Melħ u Pepe, jiddispjaċina illi llum ħa jkollkom tifqu hawnhekk, allura awtomatikament nistgħu ngħidu illi għaddew il-fratelli Pirrone. Chef, ir-raġunijiet tagħkom tajthomna, forsi tgħidilna għaliex għaġbok tagħhom ukoll. Iva, ħa ngħidlek, jiena meta nħares lejn it-tim, it-tim l-ieħor, Użaw il-barbecue b'mod daqsxejn huma qaluli ħsibna out of the box. Fil-verità, provaw jużaw il-barbecue f'sistema differenti ta' tisjir bħala convection let, let idawru sħana u jużawh biex ħolqu da. L-uniku kumment li forsi stajt ngħid hemmhekk li l-platt vera ħareġ togħmiet vera tajbin, vera vera tajbin. It-togħmiet tal-ġobon flimkien mal-basal u hekk vera għamlu combination tajba. Hemmhekk forsi biss kont nistenna, għalhekk forsi ma ħadux l-ewwel post, li jużaw iktar il-ħin li kellhom. Per eżempju, meta ħarist lejn il-pantry hemmhekk hemm it-salzett, hemm it-tiġieġ, hemm il-ħut, hemm il-gambli, għal xiex le? Dak il-platt jistgħu jġibuh ħafna iktar rikk. U xorta jaċċennwaw il-patata, mhux hekk? U għandek dak l-element ta' patata li ħa tgħid il-wow factor fuq il-platt. Mela, Melħ u Pepe, grazzi talli kontu magħna, ħa nimmissjawkom però mhux ħa nibgħatulkom id-dar b'idkom f'idkom għaliex intkom ħa tħalluna żewġ riċetti fil-ktieb u illum ħa nibgħatukom b'għoxrin ewro voucher minn Bolt biex ma ssajrux imma tieklu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Chef, grazzi ħafna tal-li kont maħna. Grazzi ħafna. Unur dejjem tajjeb tal-limna ħafna minn għandek. Għakost, ma ċint ħalt il-għajtu nibqa. Għax il-soltu ntituk, sal-lum ħat. Eżatt. Grazzi ħafna, Art. U wara llum nistgħu ngħidu li għandna l-ewwel żewġ timijiet illi qed jgħaddu għal fażi finali. Il-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu nassistu għal ġlieda oħra bejn tliet timijiet bravissimi wkoll. Trid tgħid li issa baqgħet tajbin biss u jikkompetu. Il-krema tajjeb. U sfortunatament tim minnhom irid iħallina wkoll sabiex fl-aħħar nispiċċaw bl-erba' timijiet li ħa jgħaddu għall-finali. Intom ukoll tistgħu tagħmlu l-offerta fuq dawn l-erba' kċejjen. Infakkrukom illi dawn il-kċejjen qed imorru għall-karità. Ħamsin fil-mija mill-qligħ ta' dawn il-kċejjen illi jibda l-ewwel offerta minn ħamest elef ewro ħa jmorru għal Grill for a Reason illi hija karità li jagħmlu il-Bull International u l-Bull Europe għall-vittmi ta' ħajjit jat-tfal biex jibnulhom l-iskejjel. Imbagħad in-nofs l-ieħor dan ta' min jgħid li intom tkunu tistgħu toffruh lill-karità li tixtiequ intom stess, jiġifieri nafx is-Santwarju tal-Klieb,